Сәләм дуслар! Татар чартның яңа чыгарылышын тәкъдим итәм сезгә. Һәм бу юлы ул ретро җырларга багышланачак. Хәтерлисезме, моннан 2 айлап элек сезнең белән 80нче еллар башы чорында якты йолдыз булып балкыган җырчылар турында сөйләшкән идек. Ул вакыттагы клиплар сюжеты Композиция ягыннан әллә ни оригинальлеге белән аерылып тормаса да, җырларның тере тавышка башкарылуы, чын уен кораллары катнашындагы музыкасы, сүзләренең мәгънәле булуы һәм, әлбәттә инде, җырчыларның күңел түреннән ургылып чыккан көчле тавышы җыр моңа гашыйк булганнарның берсен дә битараф калдыра алмый. Әйе, бу турыда сез үзегез дә безгә язып тордыгыз. Ә бүген без иҗатлары шулай ук 80 нче елларда гөрләгән, бигрәк тә 80 нче еллар уртасына туры килгән җырчылар турында сөйләшербез. Һәм бу юлы да сезне искитмәле матур, мәгънәле җырлар һәм данлыклы җырчыларыбыз турында кызыклы мәгълүмат көтә. Киттекме?

Хәрби хезмәтне тәмамлап, Лениногорскта заводка эшкә кергәч, Биктахировның моңлы, көчле тавышын ишеткән хезмәттәшләре аны сәләтен күрсәтергә Казанга барырга үгетли. Искәндәр абый шулай эшли дә. Ул вакытта ук озын халык көйләрен яратып башкара ул. Ядкәр, кердем кар урманнарга кебек җырлар аша Искәндәр Бихтахировны халык белә башлый, үз итә һәм ярата. Ә бүген без аның Ак каеннар шаулый болында дип исемләнгән җырын тәкъдим итәбез.

Әмма шул ук елны филармония уздырган бәйгедә катнашып, Рима апа Мәскәүдә эстрада сәнгате буенча Россия күләм иҗат остаханәсенә эләгә. Казанга кайткач, музыка училищесы, сәнгать институтында белем ала, ә соңрак Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе солисты да була. Һәм бүген дә халкыбызның яраткан моңлы сандугачы, халык җырчысы ул. Кәккүк моңнарын тыңларга дип җырлар ул хәзер. Карыйбыз, тыңлыйбыз.

Зур сәхнәгә опера җырчысы буларак менгән Айдар абый 27 ел дәвамында Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты була. Чит ил, рус һәм татар оперларыннан партияләр башкара. Үзе музыкант, дирижер, Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамбленең сәнгать җитәкчесе дә, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең сәнгать җитәкчесе, педагогия университетының профессоры да ул.

Дуслар, менә сездә дә шулаймы ул? Берәр җыр исемен әйтсәләр, шунда ук күз алдыма шул җырны башкарган җырчы образы килеп баса. Гәрчә ул җырны инде бик күп артистлар башкарган булса да. Данлыклы Зәңгәр томан җыры. Аны нинди генә җырчы башкармады, әмма минем күңелдә бу җыр Венера Ганиева башкаруында саклана. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, күп санлы дәрәҗәле бүләкләр иясе, сәхнә йолдызы Венера Ганиеваны зур сәхнәгә илткән юлы сикәлтәсез генә булмый. Консерваториягә укырга кергәндә бер имтиханын икелегә тапшыра ул. Шунда уку йортыннан буйыгып, күңелсезләнеп чыгып баручы кызны ректор Нәҗип Җиханов үзе күреп ала. Кызның борчылуы сәбәбен белгәч, Җиханов аңа кабат имтихан тапшырып карарга мөмкинлек бирә һәм Кыз сынауны уңышлы уза. Ә сез Венера ханымның Галиәскар Камал исемендәге академия театрында Зәңгәр шәл спектаклендә Майсәрә ролен башкаруын да беләсезме? Хәтерлисезме? Бу роль яланы әле 86 елда ул чакта театрның баш режиссеры Марсель Сәлимҗанов чакыра.

Тавышың әйбәт, буй-сының да бар. Мондый тавышлылар татарда да, руста да сирәк туа. Илһам абыең Шакировлар кебек халык артисты булачаксың. Консерваториянең ул чактагы директоры Нәҗип ага Җихановның әлеге сүзләре кечкенәдән үк җыр моңа гашыйк Мирсәет абый Сөнгатуллин тормышын билгели. Чаллыда Сабан туенда тәртиләүне җырлаган була ул чакта Мирсәет абый. Менә шул чакта инде армияне узган Чаллыда гомумән башка өлкәдә эшләүче егетнең

Дуслар, үзебезнең олуг, данлыклы, искитмәле матур тавышлы җырчыларыбыз иҗатын өйрәнгәндә, һәрберсенең дә тормышында кызыклы бер фактка инанасың. Аларның берсен дә кечкенәдән үк ничек кенә матур итеп җырламасыннар, әти-әниләре артист булыр дип үстермәгән, моның өчен махсус рәвештә танылган җыр укытучыларына йөртмәгән. Сәхнәгә алар фәкать үз тырышлыгы белән юл ярып чыга.

Ә сүзем Зилә апа Сөнгатуллина турында. Муса Җәлил исемендәге татар дәүләт опера һәм балет театрының солисткасы булган. 40 тан артык рус, татар, чит ил композиторларының операларында төп рольләрне башкара ул. Җыр өлкәсе белгечләре дә Зилә апа турында үз тырышлыгы белән опера артистларының иң матур хыялларына ирешә алган бәхетле җырчы ул дип сөйли. Шул ук вакытта без аның эстрада өлкәсендә дә матур җырлар башкаруын беләбез. Менә хәзер дә аның Язгы җырын тыңлабызык.

Татар чартта урын алган чираттагы җырчы да, кечкенә чагында да, хәтта яшь үсмер елларында да җырчы булырмын дип һич кенә дә уйламаган. Аның тормыш юлында тиешле вакытта ярдәмчел кешеләрнең кул сузуы гына безгә Георгий Ибушев дигән талантны бүләк итте дисәк тә, ялгыш булмас. Казанга аны танылган җырчыбыз Миңгол Галиев чакыртып ала. Әмма Георгий ул елны имтиханнарга соңа калып килә. Шулай да Миңгол абый консерваториядә тиешле белгечләрне җыеп, Директор Нәҗип Җиханов каршында Георгий Ибушевны җырлата. Ошаталар егетне, әмма тагын бер ел кабат имтиханнар башланганчы көтергә кушалар. Ә Георгий абый нишли? Миңгол абыйда калдырган чемоданын шыпырт кына ала да, качып, кабат авылына кайтып китә. Ә анда инде аны армиягә алып китәләр. Хәрби хезмәттән кайткач кына Георгийны кабат консерваториягә чакыртып алалар. Качкын керәшен, кайда йөрисең? Без бит сине укырга алдык, дип сөга аны шул чак Нәҗип Җиһанов. Ә яшь егетнең иҗади юлы менә шулай башланып китә. Я, үзен тыңлыйк. Яшьлегебез чәчәк атканда. Синең

Кече яшьтән үк төрле үзешчән концертларда, бәйрәмнәрдә җырлап чыгыш ясаган Клара апаның профессиональ иҗат юлы татар филармониясеннән башланып китә. Инде консерваторияне дә тәмамлаганнан соң, татар дәүләт опера һәм балет театры солисты була ул. Искиткеч матур бәрхет тавышы белән аерылып торган Клара апа татар һәм рус телләрендә классиканы да, татар халык җырларын да югары дәрәҗәдә башкара. Чебоксар, Әнкара, Венеция кебек чит илләрдә зур уңыш белән чыгыш ясый ул. 1994 елдан бирле атаклы Венеция Ля Финичи театрында җырлаган беренче һәм бердәнбер Татарстан җырчысы булып кала ул. Үзендә тыңлыйк инде. Чишмә җыры.

Татар чарта урын алган чираттагы җырчы турында журналистлар, музыка өлкәсе белгечләре совет чорындагы повороте, татар сандугачы диләр. Ә тагын ул актер, композитор, продюсер, кинорежиссер, театр эшлеклесе. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты исемнәренә лаек булган Ренат Ибраһимов турында сүзе. Кечкенә чагында ук төрле чараларда катнашкан актив малайны күргәннәр Ренатка киләчәген сәнгать белән бәйләргә киңәш итәләр. Бу өлкәдә зур уңышларга ирешүен фаразлыйлар. Шулай була да. 16 ел дәвамында Муса Җәлил исемендәге Татар академия опера һәм балет театры сәхнәсендә балкый ул. Әмма опера композицияләре белән бер рәттән халык җырларында, эстрада хитларында башкара ул. Хәзерге вакытта Ринат Ибраһимов Мәскәүдә яшәп иҗат итә. Ә сезгә күңелемдә яз җырын бүләк итә дуслар.

Көтә-көтә заргы бетән, Гөл чәчәкле бакча янында. Без хәзерге яшьләргә Гөлзада апа Сафиуллина дигәч, күз алдына һәрвакыт зәвыклы итеп, гадәттә татар милли киемнәренә охшатып киенгән, мөнәҗәтләр, моңлы татар халык җырларын, тарихи җырлар башкаручы мөхтәрәм җырчы килеп баса. Кече яшьтән үк бик актив, талантлы кызның иҗат юлы шактый кызыклы була. Гөлзада апаның беренче профессиональ белеме ветеринар. Укуын тәмамлагач, аны хәтта Үзбәкстанга ветеринария табибы булып эшкә җибәрәләр. Тик чит илдә булуына да карамастан, һәрвакыт үз мәшгуль түгәрәкләрдә, концертларда катнаша ул. Сәхнәгә дә Гөлзада апа башта нәфис сүз остасы, алып баручы буларак менә. Җырлау мәктәбен Илһам Шакиров белән Әлфия Авзаловадан, Аларның концертларын алып баручы сүз остасы булып эшләгәндә ала. Ә соңрак Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында да эшли ул. Гастрольләрдә дөньяның төрле илләрендә татар моңын таныта. Татарстанның халык артисткасы, Муса Җәлил премиясе лауреаты була ул. Ә бүген без Гөлзада апаның Агыйдел буенда татар халык җырына төшерелгән күптәнге бер клибын карарбыз.

Каш астында ике күзенҗе кебек елтырай, Каш астында ике күзенҗе кебек елтырай.
Дуслар, менә шундый бай ул безнең татар мәдәнияте, җыр сәнгате. Гади гаиләләрдә туып үскән татар малай-кызларының көчле, гаҗәеп моңлы тавышлары Татарстан белән Россияне генә түгел, чит илләрне дә шаккаттырып, сокландыра алган. Татар моңын дөньяның төрле почмакларында яңгыраткан алар. Һәм аларның исемнәре татар сәнгате тарихына алтын хәрефләр белән уелып, татар халкы күңелендә саклана. Ретро җырларга багышланган тапшырулар әле алга таба да булып торачак. Ә сезнең дуслар, фикерләрегез, тәкъдимнәрегез, сорауларыгыз булса, аларны безгә юллый аласыз. Аккаунтларын экранда күрсәтәбез.